Salam mähriban ildeşler we gadyrly dostlar! Men ýene Izzetilla Adil. Bu gün Ýalkym TV kanalynda farkly ýerde sizleriň huzuryňyzda, sizleriň hytmatyňyzda karar tapdyk. Umyt etýän hemmeleriňiz sag salamatlykda ýaşap ýören bolsaňyz diýip. Dostlar, bakyň biz bu gün köp bir farkly ýerde, köp degişikli ýerde. Nideleňiz bilýäňizmi? Biz bu gün obada eňere bolan gawunda. Bu günki programmamyz eňere bolan gawun içinde dolmaly boldy. Şöden geçýärdik, eňere bolan gawuna gözüm düşdi. we biziň öýümiziň ýakynyndaty. Aklyma geldi, eňere bolan Gawuny siz dostlara görkezsem diýip. Ol eňňeri etdiňä edýärler-ä türkmenler şoňa aýdyşy ýaly. Eňňeri diýip näme aýtýa? Türkmenleriň arasynda eňňeri kelimesi köp bir ulanylýan kelime bolmaly. Türkmenler bazan bir zatdan bizar ediberse bir adamy ýa-da meselen şonuň Masrafyny köpeldiberse bir närse baradan ony türkmenler şu wagt ullanýarlar bu kelimeni eňňir etdiň eýdýärler. Şoňky şekilli eňňirä näme bolýar eňňiräni bu gün size amaly görkezmeli boldum. Eňňirä gerçi türkmenler hemmelermizem bilýäris ýöne amaly wideo geçirsek köp ýagşy bolarmyka, oňat gelermika, gyzykly bolarmyka diýip şonuň üçin wideo geçirmegi makul bildim. Onda eňňire diýip Bir gawunyň wagty geçen bolsa, gawunlar bişip, ondan soň masalan munuň fasly tamam boluberse, şo wagtda istifa gawuny eňňere edeli diýerler. Bir wagt zamanlarda çagyrýartylar, çagajyklar gelýärdi we başgadam şonuň şekilli gawun şärikler bolsa, gawun şärikler gelip, obalardan gelip eňňeretýärdiler gawuny. Soň şo wagty gelýärler-de gawunlary hemme bolup hamu bişen hemmesini üýşürýärler, jemleýärler, üzýärler gawunlary. Şeýdip hem gawuny eňňer etýärler. Gawunlary hamu bişenlerini, töwelek bolsun, ýa ketde bişeni bolsun hemmesini üzüp alyp üýşürýärler. Öwünsoň hatda kepbä çenli alyp gaýtýarlar. Kepbäni bilýänsiňiz. Kepbe diýip birnäçe sany dört-bäş sany agajy dikläp, ondan soňam üstüni şol agaç bilen baglaýarlar. Soň ýüp ýüp bilen daňýarlar her tarapyndan. Ýüpi tor şekil alyp ötýärler. Ondan soň ýandak diýip bir diken bar ahyry türkmenleriň Türkmenler arasynda ýandak diýip at berýärler oňa. Ýandagy görkezsem size. Ýandak dikeni mana şul ýandak bolýar. Şunuň hölüni çapyp alýarlar kätmenläp. Ondan soň kepbäniň şol Hemme üstüne gapdallaryna goýýarlar. Ýakja şamal gelip durýar, onda gorkmaly soň bolmaly bolýar. Dostlar geçirersiňiz men ýeke bolup wideo çekýänim üçin biraz meňe gynrak bolýar size şaýat wideo oňat gelmese. Eňňere bolsadam biraz töwelekler tapylýate. Şu şekilli şonuň üçin bizleriň galymyzda mana gawunam bar ekeni. Mana. Gawun däl tarpyz. Tarpyz görebilýäňizmi dostlar? Bul bizler tarpyz diýýäs, türkmenistanly türkmenlerimiz, eýran türkmenlerimiz garpyz diýýärler. Bizler tarpyz diýýäs. Dostlar, onda geliň, gawunyň aňyr tarafyna çelli bizler gitýäs. Aňyr tarafyny çelli görkezjek size. Mana bärde bir näçe san çagalaram bar ekeni. Bular gawuna gelipdirler. Eňňere elbetde.

Gawun iýmäne geldik. Gawun iýmäne tapyp bilersiňmi? Şimdi beýleki çagajykdan sorar gel bäri. Seň adyň näme? Rapila.
Seňem adyň Rafillamy? Kiňizem atlaşmy sizler? Oho, dostlar bular atlaş ekeni. Rafilla ekeni munuňam ady. Rafillajan, sen näme üçin geldiň? Gawun iýmäne geldim. Senem gawun iýmäne geldiňmi? Gawun bu ýerden tapylýarmy? Hawa. Gawun barmy, tarpyz barmy? Gawun bile tarpyz bar. Ikisem barmy?
Hawa. Tapyp bilersiňmi?
Hawa.
o näme? Nan.
Nan diýe, çörekmiş. Nan iýip ýörenmiş. Bu kim? Sen kim?
Soýnaly. Bul soýnaly.
Soýnaly. Bäri gel. Sen kim? Hüseynaly.
Hüseynaly?
Hüseynaly sen näme üçin geldiň? Men gawun iýme. Tapyp bilersiňmi? Dadam gawun bar, bil, şonda hem bilen kagyz. Ha, eňere geldim bulam.
Tapyp bilýärsiňizmi?
Hawa.
Töwelekmi?
Bar.
Gyrt-gyrtam tapylýarmy? Bar. Bolýar ýagşy dostlar. Ýagşy dostlar, mana çagajyklar gelen eken aýtdym-a. Eňere gelip durýarlar soň şum şekilli çagajyklar gawun ýemege. Näme diýýär, hany, gyrt-gyrt bolýar, töwelek bolýar, tapylyp durýar özde kim. Şonuň üçin gelipdir bu e, nämelerimiz, çagajyklarymyz. Onda dostlar çagajyklar bilen bizler e, gawun aktarýas. Gyrt-gyrt tapylarmy, töwelek tapylarmy, näme tapylsa bular bilen bile aktarýas. Geliň çagajyklar. Aňyrda görünýänler dostlar, e, kümmez diýilýär. Bizler kümmez diýýäs. Günbedem diýilýär. Kümmezem diýilýär. Ýöne bizler kümmez diýýäris. Hany agtarňan çagajyklar. Mana bu ýerde bar eken bular näme bol? Tarpyzmy? Tarpyzyň kişi giýlenokmy? Mana bulla gawun eýesi Omar aga. Omar agaň özi bilen tanyş bolýarys. Salam aleýkum Ömer aga. Waleýkim salam ýagşymyň oňatmyň. Şükür özüňem näliň oňatmyň ýagşymyň ýagdaýlaryňyz nägile. Şükür halym gaty gowy. Ýagşy bu ýeri bizler gawuna gelendik eňere bolantymy gawunlaryňyz. Gawunlar indi wagty geçip barýa mizan diýende Muny eňňer edip ýyňlap alýas, maýdalary galýa, ony çagalar özleri gelip günde-günde özleri iýip gidiberýärler. Ha, gaty ýagşy.
Bizlerem ana çagajyklary häzir gördük, gawuna gelen ekenler. Töwelek agtaryp ýörüs diýip şöýdidiler. Gawunyňyz eňňere bolan eken onda. Gawunlar indi eňňere boldy. Hemmesini bir ýere üýşürýärler indi, galanyny çagalar her kindinde, şamda gelip özleri iýip, öýe gitýärler, galanyny çöpläp alyp ketdelerini öýe hemmesini öýlere ertip goýýas. Köp ýagşy Omar aga bul gawun näme üçin eňňer edilýär bul wagty geçip eňňer edilýärmi ýada bul gawunlar bişip halas bolup eňňer edilýärmi ýada şul fasyl ýüzesinden howa üýtgeşip eňňer edilýärmi näme üçin eňňere bolýar. Indi gawunlar wagty geçýär, howa üýtgeşýär-de sowuk bolýar, soň mana bularyň biaralarynyň hallary gaçýar. Ondan soň paslym üýtgeşýär, mana howa sowuk gelip munuň yzyna soň arpa diýip, bugdaý diýip, maýsa diýip ekmeli bolýar-da. Hä. Ýagşyýak ýer diýip şonuň Ýagny üçin. indi bul gawun eňňere bolandan soň ýerine munuň başga zat ekilýär eken-ä? Ýerine munuň inşallah mana suw goýup soň wagtyrakdan irräkden munuň ýerine mana arpa ekmeli maýsa bolup soň muňa sygyrlar bar şolary getirip soň sygyrlar çagalan soň şolara maýsasyny iýdirýäs. Hä gaty ýagşy gaty ýagşy Omar aga bizlerem onda ejaza barmyň bizler mana şul eňere agtaryp bizler bir töwelek zat agtaryp göreli Hem çagajyklar bile agtarjak bir zat tapyp bilsek soň özlemizniňki bolýar meňba. Ha inşallah agtaryp iň mana çagalar bilen gözläp bişenlerini tapyp özleňiz agtaryň özleňiz iýiň inşallah özleňkisi bolýar her kim ýolundan soň gelse iň ere bolsa özleri alyp iýmeli bolýada. Iň ere bolan gawun soň içindende ketde gawun tapylsada kyrk gytdan ýa töwelekden başga ketde gawun tapylsada özüniňki bolýarmy kim agtaryp tapsa. Özüniňki bolýar ony her kim alsa özüniňki soň gelip ijazasy bar her kim alyp iýiberse. Dogry dogry. Teşekkür Ömer aga bizler onda gawun aylanjak. Biraz havadam garankypdyr. Hawa teşekkürler Ömer aga onda bizler sag bolun. Çagajyklar bilen aylanjak gelin. Gelin gelin gelin. Dostlar onda bizler e, çagalar bilen biraz görers. Yöne gelýän gitýän köp bolýar. Eňere şonuň üçin hem onça galmandyr. Bizler e, aktarar şonda da azda kem tapylýar. Yöne Pikir edemok wideo tapylsa wideoda tapan närselerimiz görünse diýip näme üçin diýende howa garaňkyp barýar howa şam boldy çagajyklaram mana öýleri şu ýerrekde ýakynraklarda bularam öýlerine giderler bizem onda sizler bilen hudaýarlaşmaly bolýas mana bar azdyk hem tapylypdy ýöne köpürägi garpyz tapylýar dostlar Bolýanda dostlar mana hawadam garaňkydy, gündizimiz gije bolup barýar, agşam bolup barýar. Onda sizler bilen hudaýarlaşmaly bolýar. Sizler çagajyklar bilen özlemizi aktaryp göreris. Sizlere kyssasyny aýdarys soň. Bolýanda dostlar ta gelejek wideo çenli hemmeleriňizi gudratly güýçli Allah Taala tabşyrýas. Nide bolsaňyz hoş sag boluň. Allah ýarlaňyz bolsun.

Günlük. Bu da içinde el ýuwulýan sabyn bolýar. Böyle meýdanda boldugy üçin topur basy gidip dur gum basy.